Ki te kore e maroke, waihotia! As I always say, if it's not broke, don't fix it! Nau mai ki Whatumojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā panonitanga hē i ngā tōaitanga kiriata Disney. Tuatahi ake he mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea āpitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi, kei te aro tātou ki ngā panonitanga hē i roto i ngā tōaitanga whakaaturanga o ngā kiriata pakiwaituhi a Disney. Ehara i te mea he kino ēnei tōaitanga, kei te aro noa iho tātou ki ētahi o ngā whakataunga. What is he doing? I don't know.
Tuangahuru, not being musicals, various movies. I rongonui ngā tōaetanga pakiwaituhi a Disney o Alice in Wonderland, Sleeping Beauty, me Cinderella i ngā waiata mīharo. Heoi anō, ngā whakaaturanga, he ū rawa ki ngā kōrero me te kore i aro ki ngā waiata tūturu. Ka noho noa iho ngā waiata pēnei i Once Upon a Dream me Bibbidi-Bobbidi-Boo ki te rārangi ingoa. I uaua hoki mā ngā tōaetanga i ū ki ngā waiata, Pēnei i a Beauty and the Beast, te whakaora anō i te āhuatanga rongonui o aua waiata rā. He rawe ngā mahi i whakaari a Emma Watson, engari he pai ake te reo waiata o Paige O'Hara. Kāore hoki mātou i te mōhio nā wai a Christopher Walken i tohu ki te waiata I Wanna Be Like You i The Jungle Book, heoi ka pai kē atu mēnā i nui ake te whakamahinga o te perekau. I got a fever and the only prescription It's more cowbell!
Tuaiwa, sucking out the colour, various movies.
Pēnei ngā waiata, he maha ngā tae uraura i roto i ngā kiriata pakiwaituhi rongonui a Disney. Ko ētahi o ngā whakaaturanga a Disney ka whai i tēnei tauira, pēnei i tā Kenneth Branagh, Cinderella. Kātahi koe ka kite i tā Tim Burton, Alice in Wonderland, me te aha, he wana kore ngā āhuatanga. Ahakoa te pai o ngā mahi whakaputa i te kiriata nei, nā te kiko kore o ngā tai, ka kōingo ngā whatu ki te mātaki anō i te pakiwaituhi. He pēnei hoki ētahi o ngā whai i Maleficent, The Jungle Book, me Beauty and the Beast. Hei āpiti atu, nā te mea kāore ngā kākahu kahurangi o Belle i noho motuhake ki a ia anō, kāore i mārama te kite i tana motuhaketanga pēnei i te pakiwaituhi.
Oh you needn't call me that. Tuawaru, Why doesn't Cinderella leave? Madam will do.
He nui ngā kōrero tātā i te Cinderella nō ngā tau rima tekau, he kore nō te kiripuaki rā i mahi hei whakatutuki i tāna i wawatatia ai. Heoi anō, i hinga tōna pāpā nōna e tamariki ana, me te aha, nā tana māmā whāngai kino ia i whakapakeke. Ka tipu tētahi tangata i roto i tētahi whare kino, ka uaua tana wehe atu. Ka roa a Cinderella e tūkinotia ana, Nō reira, e mārama ana he aha pea i kore ai ia e wehe. Hoi anō i te whakaaturanga ka riro atu tana pāpā nōna e pakeke ana, ā, he ao hapori tōna, ka mutu kāore he take o tana noho atu ki tana whānau whāngai. Ka noho a Cinderella nā tana hononga ki te whare. How could you? Tuawhitu, Gaston leaves Maurice to die Beauty and the Beast. Why did you offer to help? Because I want to marry your daughter! Ko Gaston tētahi o ngā hoariri uaua o te ao o ngā pakiwaituhi a Disney. Ehara i te mea ka tīmata kino ia, engari kē he tangata whakahīhī. He rite tonu tā Belle whakahē i āna tono, ka tahuri a ia ki ētahi atu mahi e mārena ai rāua, ka mutu, ka pakanga rāua ko Beast. He pēnei hoki te whakaaturanga, heoi i te hauruatanga, ka ngana a Gaston ki te kōhuru i a Maurice, he kore nōna i whakaae kia whiri tahi a Gaston ki tana tamāhine. Nāwai i tangata whakahīhī, ka tata kōhuru a Gaston i tētahi tangata, he rerekē tana ara ki te tangata kino. Once the wolves have finished with him, Belle will have no one to take care of her but me. Nā tana ngana ki te kōhuru i tētahi tangata, i rerekē ai te huranga ōna hei weriweri tūturu.
He's not a monster, Gaston! You are! Tuaono, Alice's the Chosen One, Alice in Wonderland.
That's not me! Kotahi noa iho pea te mea tūturu i roto i ngā kiriata Alice in Wonderland, i tā Lewis Carroll, I tā Disney tōaitanga rānei, ko te noho o Alice hei kōtiro noa iho ka tūpono atu ki tētahi ao mīharo. Engari i tā Disney whakaaturanga, kua tohua a Alice hei tangata māna e turaki te Jabberwocky. Ka taea e te kōtiro, kāore ōna pūkenga whaiwhaiā tētahi tarākona te turaki, nē hā? Like not slaying anything. I don't slay, so put it out of your mind. Ka whakahāngai tēnei panonitanga i te kiriata nei ki tētahi Harry Potter. Nānia, Iti Teutu. Hei āpiti atu, he aha i whai pukapuka whakakitenga ai a Wonderland? He wāhi mārama kore.
It tells of each and every day. Tuarima, Cinderella doesn't try to escape, Cinderella. He iro te āhua o Cinderella i te kiriata tuatahi o Disney. Nō Cinderella i mauheretia ki tōna rūma e Lady Tremaine, ka whakapau ia i ōna kaha katoa ki te. puta i te rūma i mua i te wehenga a te Duke me te hiripa karaehe. Ma te uru roa ana, ka whai hua ana mahi, na ona hoa kararehe ia i āwhina. Ahakoa ngā whakawhanaketanga o Cinderella i te kiriata tuarua, kāre i pērā rawa te pūtohe ki te puta i te rūma. I te tuarua, kāore ia i pao i te kuaha, kāore i hāparangi. Ka kanikani, ka waiata noa iho anō, kāre he aha ki a ia. Waimarie ana, ka huaki ngā kiore i te matapihi e rongo ai te piriniha i tāna waiata. Heoi, kāore tonu a Cinderella i oke. Tuawhā, Wonderland at War. Where's your champion, sister? Here. He rerekētanga nui i waenganui i te pohewatanga me te pohewatanga mīharo. He pohewatanga a Alice in Wonderland, engari he pohewatanga mīharo a Lord of the Rings. I āhua rangirua pea Tim Burton nā te mea he pae pakanga te āhua o Wonderland i tana tōaitanga. Mutu ana tētahi tau nui, ka riro i a The Red Queen te mana o The White Queen. Ināianei, i te āhua kaha haere o te porotēhi, me turaki a Alicia Jabberwocky. Ka roha te tukunga o ngā kupu pēnei i te pakanga, te whananga, me te rangimārie i tētahi wāhi rerekē pēnei i Wonderland. You were just as dim witted the first time you were here, you called it Wonderland, as I recall. Mēnā kei te pae pakanga a The Mad Hatter,

None of that ringing a bell. Kua tino whanake ngā mahi whakaraweke rorohiko i roto i ngā tau, ā, e kitea ana i a Disney tō waitanga whakaaturanga i whakawhiwhia a The Jungle Book ki tētahi Oscar mō ēnei āhuatanga. Hoi anō, i te nuinga o te wā, kāore ngā kiripuaki i tino eke i ngā mahi rorohiko. He tokomaha tonu kāore e tino tūturu te āhua, nō reira, e āhua ngaro ana tētahi wāhi o te wheako mātaki i ngā kiriata. Off it! Looks dreadful! Tuarua, The Beast book that can take you anywhere, Beauty and the Beast. The book that truly allows you to escape. He nui ngā uruparetanga i roto i a Beauty and the Beast nō te tau 2017, heoi i waiho iho hoki ko tētahi pātai nui. Ko tētahi o ngā mea whaiwhaiā, nā te Enchantress i hoatu ki a Beast, He pukapuka e āhei ana ki te riua i te tangata ki ngā wāhi katoa. Taihoa, he aha a Bell i kore ai e whakamahi i te pukapuka i mua tonu i te mauheretanga o tana pāpā? Ka māmanu iho tana riua ki te tāone, hopu i a Maurice me te hoki atu. Ka mutu, e kore tētahi e mōhio. Tōna tikanga, he koi a Bell. Me uaua ka mārama tātou ki tēnei tūāhuatanga. Where did you take us? Tuatahi, Making the Three Fairies Dumb, Maleficent. Ko ngā patu paerehe e toru ngā tuatangata o Sleeping Beauty, nā te mea i āwhina rātou i a Princess Aurora, ā, i āwhina hoki i a Prince Philip nōna ka raru. Engari i Maleficent, kua whakamōkaihia rātou hei pōrangi, me te aha, he rite tonu tā rātou whakararu i a Aurora. What are we going to do?
Well, we can't give up, can we? Come on, girls! But we don't even know where to start! I tēnei karawhiutanga, he tūrehu kē, ehara i te patu paerehe. Ehara ō rātou ingoa i a Flora, i a Fauna, i a Merryweather rānei. E kāo, ko Knotgrass, ko Thistlewit, ko Flittle, nā konei i āhua māmā kē ai te kite i a rātou. I te kiriata tuatahi, he manawa tītī, he ngākau pai, he hirahira hoki ngā patu paerehe, engari i konei, ko te tauaro kē, me te aha, he uaua te mātaki atu. Kei te whakaae rānei koe? Tirohia ēnei kiriata pae i WatchMojo Māori. Ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea puta ai ā mātou kiriata hou.